Êrîşên dagirkeriyê bê rawestan didomin. Dewleta Tirk bi hemû hêza xwe ve zor daye ku vê carê dawî li tekoşîna Kurdan bîne. Ji bo pêkanîna armanca wê divê tekoşîna Kurdan jî bi dawî bibe. Kurd jî xwe bispêrin dewleta Tirk û bikevin bin baskê wê. Li hemberî vê plana qirêj bêguman berxwedaneke bêhempa heye. Lê divê em rastiyê jî bibînin. Ev berxwedan bi piranî li qadên gerîla û di zindanan de, di piraniya civatê de ne bêdengiyek bê jî rehetiyek heye. Wiha bawer dikin ku ew ê berxwedan bi ser keve an jî ew ê lihevhatinek çêbê û mesele çareser bibe. Ev pirsgirêk e, pirsgirêkek mezin e. Çimkî em dizanin, dinya jî dizane ku tênehiştina berxwedêran an jî temaşekirina berxwedanê bi tena serê xwe Encamê nayê ne, divê tekoşîn li hemû qadan hevdû temam bike. Ev nayê wê wateyê ku hemû kes çek bigire destê xwe û li hemberî dewletê şer bike. Ji xwe yên çek girtine destê xwe biryara xwe dane û li hemberî êrîşên dagirkeriyê şerê xwe dikin. Her wiha yên li zindanan jî heta ji destê wan tê bi tundî piştgiriya vê berxwedanê dikin û ji hemû berdêlan re amade ne. Ji bilî vana kêmeke civatê jî di qadên xwe de erkên xwe bicîhtînin. Lêyên di encamgirtinê de dibin asteng, temaşekerên welatparêz û dilsoz in. Di vê pirsgirêkê de berpirsyariya herî mezin di stûyê çapemeniyê de ye. Mixabin çapemeniya berxwedêr di vî warî de bi pisporî tevnagere. Kêmasiyên medyaya berxwedêr ya Kurdistanî her wiha dibê sedema rihetiya civakê, çîrokên qehremaniyan ji dêvla têşîra neyarên Kurdan, Bi mijûlbûna hûrgiliyên navxweyî hedefê şaş dike û hêsta piraniya civakê diguherîne. Civaka ku li vê medyayê temaşe dike her çiqas bawermend be jî xwe rih dike. Ji dêvla ku bikevê liv û tevgerê li bendê dimîne temaşe dike. Em qet ji bîr nekin yê ruhê Kobanê derxista holê rewşa zor ya berxwedêrên Kobanê bû. Şer hatibû wê radeyê ku şervanên Kobanê û kêm kesên sivîl li ber deriyê Murşîd Pinarê ketibûne halê tunebûnê. DAIŞ'ê bi hewanan li wan dida û bi her hewanê re çendîn Kurd şehîd diketin. Erdogan jî kêfa xwe bi vê yekê danî. Vê rewşa zor gel rakire ser piya li çar aliyên cîhanê û li hemû beşên Kurdistanê milyon da ketine qadan. Ev bû sedema Guherîna polîtîkayên hêzên navneteweyî, dewleta Tirk jî tê de hemû dewlet mecbûr man helwestê xwe guhertin. Niha jî heman rewş e. Dewleta Tirk bi teknîkeke nûjen û xurt şerekî qirêj didomîne, hemû cûre çekan bi kar tîne. Rast e şervan li ber xwe didin lê ev berxwedan bi berdêleke giran didome. Ango bi tena serê xwe şerê şervanan encamê naguherîne. Fermandarên şer ji bo vê yekê çendîn car bang li civatê dikin û dibêjin ev şer şerê hebûn û tunebûnê ye. Ji bo tunebûn pêk neyê berpirsiyariya herî mezin li civakê ye. Ji bo liv û tevgera vê civakê jî divê çapemeniya berxwedêr bi pisporî tev bigere. Rewş nebaş e, kurd û dostên wan divê pêşî li vê rewşa nebaş bigirin.